Helo, pnawn da. Eddyw wedi dod yma i gronfa ddŵr uh, Llandegfedd, ger Pont y Pŵl. A pam dwi wedi dod yma? Ie, yeah, mae'n mae edrych yn hyfryd, ond o'n i'n sianel ffosiliau o'n? Wel, Wrth gwrs, ie. Yeah. Reswm wedi dod yma yw bod ffosiliau i gael yma, wrth gwrs, o'r cyfnod silwraidd, rhyw 425 i 427 miliwn o flynyddoedd oed. Felly, mae'n werth dod yma i chwilio am ffosiliau. Dwi ddim Wedi gweld yr ardal yma ar unrhyw wefan neu chwilio am ffosilau ac mae yna reswm am hynny. Dyw'r ardaloedd ble ydych chi'n gallu, gallu casglu ffosilau ddim yn enfawr yma. Ond mae'n bosib dod o hyd i ffosilau neis os ych chi'n gwybod ble i edrych. Felly, nawr ni uh, yr i rownd y gornel nawr, rownd fanna, A gawn ni weld beth gallwn ni ffeindo. Fi'n sefyll ar argae'r gorfa ddŵr ar hyn o bryd, ond ble dw i'n mynd yw just rownd y gorna fyna, dyna nghari, a'r ardal yna sy'n newydd gael ei glirio, fi'n meddwl, felly mae'n werth edrych fanna am ffosiliau, ond mae'r ardal on i gyd yn llawn ffosiliau. Iawn te, dyma fel mae ffas yn edrych pan ych chi'n agos ato fa. Digon o, o, o gerig o gwmpas ar, ar y llawr yma, felly banta ni. Gwrs, y peth cyntaf i wneud pan ych chi'n dod i, i rhywle newydd yw jyst dechrau troi cerig i weld os na ffosiliau yn dyn nhw o gwbl. Ac os felly, pa fath o ffosiliaeth i gael? Sut maen nhw'n edrych? Er mwyn i chi wybod beth ych chi'n chwilio amdano fe. A dyna ni, dyna brachiopod. Wel, um, tu fewn o brachiopod. Felly, na'r fath o beth i ni'n chwilio amdano, amdano nhw fan hyn. Ie, yeah, mae'n un arall fi'n hyn hefyd. A, mae sawl un ar y, ar y darn yma. Un fanna, un fanna. Gwych. Felly, wy'n troi cerig eto, co'r car yn fyna. Dwi ddim wedi mynd yn, yn bell o gwbl o'r car. Um, beth sy'n ma nawr? Oce, okay, mae olion bracipod yn fyna. So, ah, iawn. Chi'n gweld rheina? Fan hyn. Mwy o fraci y bods. Mae llwyth o'n nhw yma. Gwych. Mae newydd ddod ar draws hwn, ond nes i ddim ddod ar, ar draws iddo fe fel hyn. Roedd y, y, y garreg on mewn Dau, dau ran pan ffeindes i nhw, a dyma beth sy'n ddyn nhw. Brachipod bach neis yn fanna. Dyna hanner arall hefyd. Felly, wy'n meddwl bod fi'n mynd i gadw hwnna, mae'n neis a dos dim enghraifft hwnna gyda fi. Felly, ond yr unig broblem gyda ffosiliau yma yw bod nhw'n fregus, felly mae rhaid gwneud tipyn o fa- Tipyn bach o waith paratoi cyn fi fynd a'r ffosil ma o ma. Iawn, felly wedi cael gwared o dipyn bach o'r garreg o'r ochr yma. Fel wedes i, mae'n fregus, ond dyma'r secret weapon fan hyn, sef Paraloid B72, yn asetôn, rhyw deg y cant yw e. Ac mae'n digon rwydd defnyddio hwn, just peintio fe ar y ffosil ac ar y, y, y garreg o gwmpas y ffosil hefyd, a bydd e'n cadw'r ffosil saff er mwyn i fi gael e trwy thre gobeithio heb dorri'r ffosil ar anner arall hefyd

A dyma fel mae'r ffosil yn edrych ar ôl rhoi paraloid arno fe. Um, bydd e'n atgyfnerthu'r matrix, ond bydd rhaid i fi aros nawr i o'n sychu. Felly, wrth i o'n sychu, wy'n mynd i chwilio am ffosiliau eraill. Weithiau, dych chi jyst ddim yn gwybod faint o ffosiliau sydd o'ch gwmpas chi. Er enghraifft, wrth droi hwn, mae sawl ffosil yn y dan yma, llwyth o fraciapods yma, a fysa chi ddim yn gwybod tas chi heb dod yma a throi'r garreg i weld nhw. Dyma enghraifft neis o'r brachipod Atripa reticularis. Mae'n gyffredin iawn yr ardal yma, yn, yn, yn y gerig yma, a wy'n newydd weld un yn y ffas hefyd. Fanna. Dyna'r ffosil i gyd, ffosil gyfan. Dyw hwn ddim yn edrych fel lot nawr, ond mae'n enghraifft neis o Atripa reticularis, y, y brachiopod. O'n i'n meddwl bod fe yn y ffas, ond fel oedd e'n droi, la, droi, droi mas, roedd e jyst ar wyneb y ffas, felly oedd yn iawn i gael e. Mi rhaid glanhau hwn, ond gobeithio ar ôl hynny bydd yn edrych yn well. Na i roi uh, lluniau ohono fe yn y fideo yma os, os yw'n edrych yn dda. Mae sawl ffosil arall yn y ffast yma. Nawr, dwi ddim yn mynd i balu amdanyn nhw, mynd i adael nhw yma, ond dyna nhw. Un fanna, un fanna. Brachiopods bach neis eto. Wy'n meddwl taw atripa yw'r rhain hefyd, ond dwi ddim yn ollol siŵr eb gan nhw mas. Um, nag atripa yw hwnna. Ond dwi ddim yn siŵr beth yw e chwaith. Ar fan i fracu pod yn yw. Dyma un arall. Mae yna lwyth ohonyn nhw yn y ffas yma. A dyma un arall yma sy'n edrych yn eitha neis, ond dwi ddim yn gallu gael e mas o fan hyn. Felly, na i ddim trio. Dyma trip arall yn ffas. Yn amlwg mae yna lot o nhw, ond nhw yma, ond mae yna brachiopods eraill yma hefyd, felly nag dim ond atripa. Ie, yeah, cwpl mwy o atripas, un fanna ac un fanna.

Dyma Hawelella bach neis arall fi newydd ffeindo. Nawr, nes i dorri'r darn o garreg yma, fel wedys i, dwi ddim yn, yn gre, gref iawn, ond, gan ddweud hynny, gan bod fi di wneud hynny, wy'n gwybod taw fi yw'r person cynta eriod i weld hwn. A dyma'r tro cynta i ddweld golau dydd ers rhyw, wel, o leia 425 miliwn o flynyddoedd, falle mwy na hynny. Felly, dyna un o'r pethau sy'n gwneud uh, chwilio am ffosiliau yn, yn special i fi. Dyna, dyna yw'r wefr sy'n dod o ffeindio rhywbeth bod neb arall wedi gweld cyn chi. A ble o'n i gyne, jyst rownd fanna, ar yr ochr yma o'r argae, ond nawr wedi dod ar draws yr ewl i fynedfa Cropa Ddŵr Llandegfedd, achos mae yna gerrig ffosil uffernaidd i gael yma hefyd. Ac rydyn ni'n cael yr un fath o ffosilia yma, fel y brachiopod yma, neu cas o tu fewn i frachiopod, beth bynnag. Wi yma ar lan y gronfa ddŵr, ac wi wedi ffeindo, wi newydd ffeindo, brachiopods dal yn y matrix fan hyn. Felly, Na i fynd â nhw adre, na i weld os gallu lanhau nhw a chael nhw mas o'r matrix yn llawn. Yn amlwg, mae sawl un i gael yma. Mae yna lwytho yn nhw fan hyn. Nawr, dwi ddim yn mynd â nhw gyd adre, dim ond y rai dangos y si i chi gyne. Ond maen nhw yma, os ych chi eisiau dod yma, croeso i chi gael nhw. Uh, o'n i gobeithio beth ni'n ffeindo un o'r rhai neddi. Brachiopodd arall o'r enw Lepteina depressa. Ac i fi mae hwn yn, yn bert iawn. Fi'n lico rhain. Just y patrwm arno fe. Mae'n wych. Ond, oh, ond wrth gwrs, bydd angen chydig bach, bach o parloid i fynd ag e o yma. Ond gan fod sawl enghraifft o'n gyda fi gytre, mae adael e yma i rywun arall. Sawl ffosil i'w ffeindo yma ar lan y cronfa ddŵr fel y brachypods yma. Os yw'n ffocysu, dyna. Am sawl un arall yn y ddarn o garreg yma hefyd. Be arall sy'n yma? Dwi'n just troi cwpl o gerig i weld os oes ffosil yma i ddangos i chi. Ie, yeah, brachiopods yn fanna. Da rhywbeth ar y tu fewn. Mae drio torri fa. Neg os, ond mae wastad yn werth edrych neg y brachipod arall yma. Ie. Yeah. Meddwl to brachipod yma. Na, nege, nege. Mae wedi cael ei rydu, ond dyma ran o, o gynffon trilobit. A ni fel bach o ddybu, o, a brachipod arall, ond y trilobit, dyma ei gynffon e. Ac roedd llwyth o'n nhw'n byw yn yr ardal yma, yn ystod y cyfnod silwraidd, a ni fel bach oedd yn byw ar weilod y môr. Bobl, os ych chi'n dod â'ch cŵn i rywle fel hyn, glan ewch y baw wedyn. Mae hwn yn afiach. Fi o flan y uh, ganolfan chwaraeon dŵr nawr. A fan hyn, mae lwyth o fracipods bech iawn yn, yn, yn y gerig. Yn y cerig, sori. Dyma rhai o'r ffosiliau, rhai o'r brachiopods bach in situ, sy'n beth da. Ddim yn fawr o beth ffordd. Ond maen nhw'n bert. Dwi'n ddim mewn cyflwr arbennig o dda, ond dyma ffosil neis wedyn ni. Dyma olion nautiloid, nautiloid syth o'r enw orthocone yn Saesneg, dwi'n gwybod beth yw yn Gymraeg. ond ie, yeah, dyma olion orthocone o'r cyfnod silwraidd yma yn Cronfa Ddŵr Llandegfydd. Dyma sawl brachiopod bach in situ ac wedi dod o hyd i un sydd ddim in situ sy'n eitha neis. Dyna Mae'n siŵr os ych chi'n gallu gweld hwn, ond wrth ymysedd i fan hyn, chi'n gweld y patrwm fyna? Dyna batrwm Bryozoan. Ac yn ôl â am efi, dyma i chi braizoan bach. Wel, wedes i ta dyma'r peth ola, ond uh, wedi torri chydig o'r uh, gareg i ffwrdd o'r braes o'n yma, a drychwch ar hwnna. Mae'n edrych yn gret, yn dweud. Patron na, dan wyneb y gareg. Wel, gobeithio bod chi wedi joio'r uh, fideo yma o Gronfa Ddŵr Llandegfedd. Os ydych chi wedi, beth am danysgrifio i'r sianel yma? Bydd mwy o fideos yma cyn bo hir a gobeithio lot mwy o ffosiliau i chi weld. Tan bryd hynny, hwyl am y tro. Ta-ra! Mae'n ddiwrnod arall a dwi wedi dod yn ôl i ardal uh, Cronfa Ddŵr Llandegfedd i chwilio am fwy o ffosiliau. Wedi, wedi dod â ngwraig i hefyd. Dyna fi draw fanna. Ond wi yma i chwilio am fwy o ffosiliau gan fod i'n ddiwrnod hyfryd. Felly, coes i batef, gan weld be ffeindiau. Neu be ffeindwn ni, wrth gwrs. Fel dwi wedi dweud o'r blaen mewn fideos eraill, weithiau mae'n werth pan ych chi'n dod i safle ffosiliau, yn ogystal â mynd i'r brif ardal, mynd i uh, ardaloedd ar y cyrion. Uh, tri enw sbwriel na, wrth gwrs, ond dych chi'n weithiau, dych chi'n ffeindo pethau mae pobl eraill wedi, wedi uh, wel, dim i nod wedi meddwl am, am uh, chwiliwn y adar yma. So, ond dyma beth wi newydd ffeindo, brachipod neis fanna. Gobeithio bydd hwnna'n glanhau neis gytre. Nag yw pob ffosil yn fawr, ond mae rhai bach yn gallu bod mor neis a rhai mawr, felly mae'n werth casglu nhw hefyd. Dyma enghraifft da arall o, o garreg gyda lot fawr o, o gregyn yn dda, cregyn um, brachiopods, dwi'n meddwl. Ac mae llwyth o'n nhw yma. Dwi ddim yn mynd i gyfri nhw, gallu fod am adro dydd. Ond ie, yeah, gret. Mae ngwraig i newydd ddod ar draws hwn. Brachypod bach, wel, dim brachypod bach, brachypod eitha mawr am, am brachypods bo. Um, ond uh, enw hwn yw Lepteina depressa, ac mae'n edrych yn neis. Os dwi'n troi'r peth, chi'n gweld, dechrau gweld ochrau'r gragen yma hefyd sy'n mynd lawr i mewn i'r garreg. Falle bydd modd gadre tynnu tipyn o'r garreg yma i, i, i weld mwy o'r gragen, ond mae'n un neis iawn. Wel, mae un peth yn wir, pan wy'n dod â ngwraig i mas ar dripiau ffosiliau, mae un ti eddi ffeind o mwy na fi, ac mae'r un peth yn wir eddi. Um, wy wedi ffeind o un ffosil neis, mae un ffeind o hwn. hwnna a hwn hefyd, ac mae yna un yn ei llaw hi hefyd, so dwi ddim eisiau cael ei ffilmio, so dwi'n mynd i ffilmo hi, ond mae ffosil neis yn ei llaw hi hefyd, so wy'n siŵr gallu ddangos hwnna i chi yn y man. Dyna ni'n neis arall. Um, ni'n ffeindo lot o frachiopods yma iddi. Um, fel arfer, ni'n ffeindo peth eraill yma hefyd. Ni'n ffeindo um, tilobite a coral ac yn y blaen. Ond heddi, brachiopods amdani. Ond mae hwn yn eitha nice, er bod yna rhywbeth yn dal i fyw ynddo fe. Gwych. Codes i'r ddarn yma, achos gwelys i'r uh, brachiopods bach fanna a fanna. Ac os ydw i'n zoomo mewn, Newch chi weld bod nhw'n eitha nice, ond wrth zoomo mewn, nes i ffeindo rhywbeth arall. Felly, dyna'r braci bods, ie. Yeah. Ond chi'n gweld hwn yng nghanol y llun? Dyna yw um, cynffon trilobit bach. Ac mae yn fach iawn hefyd. Dyma fy misi i roi rhyw fath o seis i chi, ond ie, uh, yeah, na, uh, ffosil neis i ffeind o eddi. Trilibit cynta am y dydd. Gret. Dyma gan ffon trilibit arall fy newydd ddod ar draws iddo fe. Os ydw i'n symud y garreg fyna, mae'n rwyddach i weld e. Chi'n gweld hwn? Um, cynffon neu uh, pigidiwm i hwn. o damanites, damanites myops, sy'n eitha cyffredin yn yr ardal yma. So, mae hynny'n dda. Chi'n gallu gweld taw damanites yw e achos mae'r cynffon yn dod mas fel rhyw fath o driongl fyna. Ac yn gwmws fel y tro diwetha, wi'n ffeindo brachiopods in situ ar y ffas hefyd, fel hwn. Edrych yn nice yn dweud. Felly, ni wedi dod uh, yn ôl i'r cronfa ddŵr. A dyna'r uh, cnofan chwerwyn dŵr eto. A dyma rhywbeth sy'n newydd ddod ar ei draws. Brachiopodd bach fanna. Ac un sy'n eitha neis yr ochr arall. Dyna fe. Dyma ni ar lan uh, Gronfa Dŵr fan hyn. Um, mae lot o gerig yma. Nawr, wy'n byw yn eitha lleol i'r lle yma, felly wy wedi bod yn, yn dod yma ers blynyddoedd, wy wedi bod yma sawl gwaith, felly wy wedi dod yn eitha picky o ran pa ffosiliau wy'n mynd yn nhw adre, na pam wy'n dod â bag eitha bach yeah. fan hyn. Ond uh, Os ych chi'n dod yma am tro cyntaf, mae'n ddigon posib bys chi'n ffeindo llawer iawn o ffysilau, felly cofiwch ddod â bag addas i ddilyn nhw, i fynd â nhw adre, a hefyd rhywbeth fel bubble wrap fel hyn, jyst i gadw'r ffosiliau'n saff, achos maen nhw yn tueddu bod yn fregus o fel hyn, felly byddwch yn ofalus hefyd. Pan ych chi'n casglu ffosiliau, does dim teimlad gwell nag agor darn o garreg a gweld ffosil tu fewn iddo fe. Chi'n gweld y, y ddau anner fyna? Mae wych i fein o rhywbeth fa, a gwybod taw chi yw'r person cyntaf erioed i weld e. Weithiau ar y cerrig yma newch chi weld bod y, y cregyn ei hunain wedi hydoddi, ond beth mae hynny'n neud, mae gadael cast o'r tu fewn i'r gragen ar ôl. Felly, dyna beth sy'n yng nghanol y llun fyna, castiau o tu fewn i, i gregyn brachiopods. Ac fi newydd ddod ar draws hwn, enghraifft da wi'n meddwl o orthocon, sef uh, Nautiloid syth. Falle bydd uh, rhaid wneud tipyn o waith ar hwn i lanhau e, ond fi'n meddwl gallwn a ddod mas yn neis. Gret.